Wel Huw, buddugoliaeth i ddiw. Um, ti'n hapus wyt? Ond dwi'n andros o hapus, ti'n meddwl, oedd o perfformiad Caernarfon heddiw, un gweithio mi gilydd a peth fel yna. So, mae ddau wythnos i ffwrdd i'r cael ni catch-up efo'r bechgyn, um, so ti'n yr ail peth allan, ond heddiw yn nhw'n wych. A beth ti'n meddwl oedd y gwahaniaeth rhwng heddiw a dduda ni gem Aberystwyth? Yr energy. um, ond beth so, sy'n neud hynna? Wel, weithiau, ti'n meddwl, Weithiau trafod efo beth pobl uh, bersonol a, a dweud nhw amdano, amdan y clwb a be, be mae'n feddwl i o golygu i pobl. Um, a just gweithio galed, mod mae Kev a Fish di gweithio galed efo lot o presentations i'r bechgi yma. Um, a dyn ni wedi siarad efo nhw, dyn ni wedi adresu yn y ddau o pethau, ond heddiw, mae nhw wedi mynd allan, a twod, dwi mor prawd yn o heddiw. Twod, game caled cata, lot o pwysau wedi bod arno ni, ond uh, maen nhw gyd i torchi llewis a sefyll i fyny at ei gilydd, so chuff the bits. A pan ti'n dweud perfformiad uh, Cynarfon, neu gwydra hynna?
Yndi, twod, o beth dwi'n meddwl hwnna, ydy tîm sy'n gweithio'n galed, twod, dwi'n chwarae cofio chwarae yn ebyn Caernarfon a dwi'n cofio bod yma ac o'n just y pawb yn gweithio'n galed. Mae gen i un o'r rai chwaraewyr sef dim bach mwy o, o technical pethau yma, ond dod o un o'r rai fewn rwan, falle sydd ddim efo'r technic, ond efo digon o hyder ac um, twod, yn mynd yn ôl at be, be di Caernarfon yn sefyll am i fi. A cynna ni dau o hogia uh, ti di seinio ni siwn nawr yn neud i home debut sydd yw. Yeah. Um, i di ti sôn amdanyn nhw achos mae'n amlwg iddyn nhw bod o chwarae'r clwb yn meddwl lot. Ia, rwy'n siarad tro diwethaf amdan Rhys, ond um, mae Cai wedi dod i fewn a, a mae'n edrych fel mod wedi bod yn y gynnoedd am, am dipyn amser. Trod ar y newid i siap podyn fach i chwarae yn y tri yn y cefn, a mae'n boi gry. Trod, mae eisiau ennill, mae ar y front foot, mae gynnu lot o hyder, mae gynnu lot o passion yna. Trod, a, a mod i'n gwneud y dda, trod i fi, mae jyst eisiau, jyst yn blacio ar wan, dipyn bach mwy ar y bel, a cael ei fyny speed efo, efo hwnna, ond am, am ni amddiffyn o ac i hyder am, am gweithio i'r clwb, mae'n briliant. Dwi'n gwybod am Rhys, um, ti'n oedden ni cael yn ebos yna, bod yn crio mynd ar cae. Ti'n mae'n neud i gyd o'r interviews o'n, yn diwyn bob peth, ond na, mae wedi dod o dipyn bach i fewn a mae'r sessions yn, yn uh, training yn dim bach mwy uh, dim bach mwy caled rwan efo nhw'n dod i fewn a, a jyst i codi un o ddau lle eill i fyny sydd allai'n cymryd craddon Um, fel mae o, mae wedi bod yn rhan dipyn, a rwan maen nhw'n dechrau olygu be, be mae'n feddwl i nhw. So, hwnna ydy'r peth pwysig da ni wedi gwneud. Reit, da ni seithfed rwan ar ôl cyrra y tîm oedd yn seithfed. Cymulliad ydw i yn y cwestiwn, dwi eisiau chdi gytuno fe hyn, da ni wedi setio'r bar rwan do. Do, ti'n ma, da ni wedi siarad, ti'n ma, da ni wedi gwneud lot o siarad. So mae'n hawdd i siarad. Ond rwan be rhaid i ni wneud ydy mynd allan a'i wneud o. A cerddi maen nhw wedi. A mae'n bwysig rwan, maen nhw'n colli hwnna i mynd i'r y gêm nos Wener. So, mae Evers heb di colli, e, heb di ennill. Um, so ar rhywbryd bydd nhw'n meddwl mi fydd nhw'n cael cyfle. A dyn ni jyst angen gwneud siŵr bod y bechgyn yn troi fyny efo'r un un attitude heddiw ac yr un un um, cyflymder yn ei rhedeg nhw a, a, a gweithio. Dyn ni'n gorfod gwneud subs heddiw achos pobl di blino. So, mae di bod yn dipyn ers hyn nhw di bod yn blina ond dod i ffwr ond uh, ia gobeithio rwan gen i'n gael uh, game llwyddiannus wythnos nesaf a gweld lle mae'n cymryd ni. Ac o'n i clywed uh, bo chdi wedi cael dy ben blwydd dyddiau. uh, mae'n sy'n chdi yw? 33 rwan. 33, ie.
Ie, 33. Bys i'n offi dweud o'n e waste hefyd, ond bys i'n yr air IQ. Ond na, gen i weld, ti'n cael ben blwydd, ond mae'n bwysig bod e... Gyd amdano bechgyn, dwi'n mynd offi siarad amdano ben blwydd. Cyd i beint yn, oce?
O, dwi'n aros trosod heno, so os ydy'n colli, bys fi'n ennill e. Ond ie, yeah, gobeithio, os mae hwn yn mynd ar, dda i gweld un o ddau yn y tafarn, uh, bydd o'n dipyn bach yn well na beth os wedi bod ddau wythnos yn ôl. Ond ie, yeah, ti'n modd, just, just yn prawd o be be. Ti'n modd, mae ma lot o bobl yn gweithio galed yn y clwb na, ddim just y tîm cyntaf, mae yna pobl tu ôl i'r scenes, ti'n modd. A ti'n modd, mae'n neis i nhw, a wedyn y cefnogwyr cael gwenu, ond clap mawr gyda nhw'n diwedd, ti'n modd, un yn ddau lleol, just yn yn meddwl dipyn iddo fo, so oedd hwnna'n neis iawn, teimlad briliant, ti'n gwybod, dwi'n dwi, dwi mor chuffed, um, dwi'n gwybod, dwi'n gwenu lot o'n di e, ond oedd yn pleasing heddiw. Da iawn hyddo de, a mwynhadu hynny ddo. Mi rai, diolch yn fawr.